السلام علیکم دوستو کیا حال والے ٹھیک ہو خوش ہو خرم ہو امید کرنا کہ تساں ٹھیک ہو سو خوش ہو خرم ہو سو وسدے رسدے پہ ہو سو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں اج جڑا اساں سرائیکی لوگ قصہ سناونا ہے اون قصے دا عنوان ہے کہ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ اے سرائیکی لوگ قصہ تقریبا انیس سو چوہتر دے وچ ایم بی راشد صاحب نے ریڈیو پاکستان ملتان دے پروگرام دے وچ ایک ہتا آئی تے فیس بک دوتے شاید پہلی دفعہ تساں عباس سوا کو لسوں سو ہکا گزارش ہے سارے دوستاں کو کہ این سرائیکی لوگ کسے کو اپݨی وال تے شیئر کر ݙیسو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوک بال بلوڑے گڑ دے روڑے ایں قصے کوں انجوائے کر سکن بسم اللہ کرینے سنگتی پروگرام دے وچ آ گئن جڑ گئن واہ واہ اے دل دریا ہے اللہ بادشاہ ہے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوک پے چڑھ دے ہن تے ساڈی وی صلاح ہے مارکا تہاݙی صلاح ہووے تاں تہاکوں سݨاؤں جہانگیر بلوچ قصہ سکندر بادشاہ دا سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ قصہ ایݙی چاسا لینا کہ شاید تساں زندگی دی جیجھا قصہ پہل دفعہ سنڑدے پئے ہوسو۔ لوٹا رڑھ پیا تے قصے دا منڈھ چھڑ پیا۔ بادشاہ پوری کائنات دا اللہ پاک آپ ہے۔ او ہک چھوٹے جیڈے ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا۔ اوندا ناں ہا سلطان سکندر۔ غزنی دا بادشاہ ہا۔ بادشاہی کریندا پیا ہا۔ بخت دا زور ہئی۔ وسدا رسدا پیا ہا اوں دور دے وچ راملی ہین جیڑھے مریندے ہین رمل آوݨ آلے ݙینہاں دے بارے ݙسیندے ہین بابر علی چنڑ صاحب اوں راملیاں کوں سݙا انہاں آکھے مارو رمل تے کرو حساب تے ݙیکھاں پتہ لڳے کہ میݙے آوݨ آلے ݙیہاڑے کیہو جئے گزرنن۔ مارکا راملی نے مارا رمل رمل مارݨ دے بعد اوں بادشاہ سلطان سکندر کوں آکھا کہ بادشاہ سلامت ست سال تیݙی زندگی دے وچ قحط دے گزرنن۔ ایں آکھائے کہ میں تہاڈی گالھ نہ منیندا بئے بندے کوں سڈا توں حساب کر اوں راملی رمل مارا اوں آکھے سئیں ست سال تیڈی زندگی دے وچ جیڑھے ہن او قحط دے گزرنن بادشاہ نہ سوچا نہ سمجھا منہ اچوں بے ساختہ نکلا اوں آکھے توں میکوں ڈسیندیں کہ بھئی تیڈے تے قحط آندا پیا ہے کیڑیاں گالھیں کریندے ہیں ست سال کیڑی شئے ہن میں اپنے گھوڑاں دے اگاڑیاں تے پچھاڑیاں ویچاں چا تے میں اپنے گھوڑاں دے زیور ویچاں چا ست سال تاں میں ایویں ٹپا چھڑیساں ایندے ذہن دے وچوں ایہ ڳالھ نکل ڳئی کہ وقت ٹپاوݨ آلا بادشاہ اللہ پاک آپ اے۔ ایں کیتا معرکہ تکبر ایاں کہے ایہ کیڑھی ڳالھ اے۔ ست سال ان خیر دے لنگھ ویسن تاں میں گھوڑاں دیاں اڳاڑیاں پچھاڑیاں ویچ کے ست سال کڈھ چھڑیساں۔ ایہ کوئی ست سال دا کوئی ٹائم اے۔ اے گالھ اللہ پاک کوں نہ بھانی سلطان سکندر دا وڈا الا اللہ پاک کوں پسند نہ آیا سویرے سویرے دا ٹائم تھیا بادشاہ آکھے میں دھاونا ہے میں غسل کرنا ہے سارے ایندے نوکر چاکر احباب تھی گئے کٹھے جو بادشاہ سلامت نے غسل فرماونا ہے ہک کپڑا منجھ ٻدھی کھڑا ہا، نلکے تے دھاندا پیا ہا۔ ہک سنہری رنگ دا پکھڑوں جیڑھا کیویں اݙدا ہویا آیا، آ ٻیٹھا نلکے دے بالکل نال۔ مرکا بادشاہ جیڑھے ویلے پکھوں کوں ݙٹھا نا، دھاوݨ بھل ڳیا۔ ملک محمد اسماعیل اعواݨ آہدا پئے کہ آواز نئیں آ رہی یوٹیوب دے اتے۔ پتہ نی دوست اگر کوئی پرابلم ہے تاں میں دوبارہ ایکو سالو کرن دی پوری کوشش کرینا کہ ایکو کوشش کرینا کہ ری کنٹینیو کراں یوٹیوب دوتے جیڑے دوست یوٹیوب دوتے ہیں میں انہوں کو معذرت خواہ ہاں کہ شاید کوئی پرابلم ہے تے جیہاں دی وجہ توں قصہ جیڑا ہے ڈسکنیکٹ تھی ہے میں دوبارہ کنیکٹ کرن دی ایکو کوشش کی تھی سی سنہری رنگ دا پکھوں جیندے کھمبھاں دے وچ ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئن مارکہ تے کمال دا ماحول اے پرندہ جیڑھلے ڈیدھے وت بادشاہ دا دماغ اپنے چڑیا گھر اچ ویندے کہ میں بڑی دنیا دے خوبصورت پرندے رکھی پیاں ایجھا پرندہ میدی بادشاہی اچ کوئنی ایکوں دھاوݨ بھل ڳیا۔ ایں نوکراں کوں ݙتا حکم کہ پکھڑوں دے پچھوں لڳو، پکھڑوں نپݨے۔ جیڑھے ویلے نوکر ونڄن، پکھی آئی اتھوں اݙے اتھاں ونڄ ٻاہوے، اتھوں اݙے اتھاں ونڄ ٻاہوے۔ ناصر حسین مگسی قصہ گھتی ٻیٹھاں، سلطان غزنوی دا بادشاہ۔ ایڈا کوئی کمال قصہ سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ دا تساں صرف ہکو کم کرنا ہے کہ کو اپنی وال تے شیئر کر لیونا ہے بس اور مزے نال قصے کو انجوائے کرو ایکو کپڑاں دا ہوش نہ رہیا ای اوا بانجھ جیڑی چادر بدھی ودا اوہیں دے نال پچھو بھجن لگ گیا بھجدا بھجدا بھجدا مارکا پکھی جیڑھے لے بادشاہ اگاں ونجے تے پکھی ٻہر آوے جیڑھے لے بندے ایندے نوکر چاکر وزیر منشی پچھوں ونجن تاں پکھی اڈ کے اگوں تے لگا ونجے اے پکھی نائی کوئی تقدیر دا پر ہئی جیڑھا سلطان سکندر بادشاہ کوں اپنے آلے پاسے پیہا چھکیندا مارکا جیڑھے ویلے سلطان سکندر بادشاہ پکھو دے نیڑے گیا۔ ایں ونج کے پکھو کوں ایویں نپا۔ پکھو ماری بھرکاری ایکوں چیندا ہویا ایندی نگری توں اڈ پیا۔ تھوں ساری دور دراز کئیں وسوں تے گھن گیا۔ پکھوں آ اوں چوکھی دیر لاونڑی ہئی۔ اوں دیر ای نہ کیتی فورا توں پہلے اوں پہنچایا ہک جنگل بیابان سنج آلی وسوں تے مارکا اتھاں جلے لائے کھڑے تاں پکھی غائب تھی گئے اللہ پاک دا کوئی راز ہئی مارکا بلوچ پردیسی بھرا بگٹی بلوچ جیہڑے ویلے پکھو غائب تھی گیا سلطان سکندر بادشاہ کوں وی پتہ لگ گیا کہ بھئی اللہ پاک میتے تھی گئے ناراض جیہڑا اے پکھو ہئی اے کوئی ݙکھاوا ہئی اللہ پاک دی طرفوں ہک ڳالھ تہاکوں ٻئی ݙسی ونڄاں کہ سلطان سکندر بادشاہ حافظ قرآن ہئی اور بڑا نیک آدمی ہئی بس ایندے منہ ءچوں تکبرانہ جملے نکل ڳئے ہن۔ جیڑھے اللہ پاک کوں نہ بھانے ہن۔ اے ہن جنگل، بیابان، دے وچ ٻیٹھا، بکھا، تسا، بادشاہ ہئی۔ ہک لمحہ پہلے بادشاہ ہئی، لمحے بعد بادشاہت ختم تھی ڳئی۔ کائی شئے نہ بچی۔ بالکل ایویں کنگلے دا کنگلا تھی ٻیٹھا تے کائی شئے نہ بچس۔ تے جیڑھے ویلے کائی شئے نہ بچس نا تے بادشاہ ہئی ساری ڈیہاڑ پریشان ریا بکھا تسا ریا بے آرام ریا ہن تھی سگدا تاں کیا تھی سگدا ہا سوائے روون دے اس توں علاوہ تاں کوئی چارہ کونا ہا بادشاہ سلامت سارا ڈینہہ مایوسی اچ گزارا۔ رات آ گئی۔ ساری رات اللہ دی عبادت کریندا رہ گیا۔ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ سویرے ڈینہہ تھیا ایں آپو جان وسوں دا راہ گھدا بھئی کنائیں وینداں کہیں وسوں آلے ملک تے اتھاں ویساں۔ اللہ بھانویں کوئی میکوں سنڄاݨ ویسی یا کہیں کوں میں تعارف کرویساں کہ میں سلطان سکندر بادشاہ ہاں میکوں کش کھاوݨ پیوݨ دی ݙیسی مارکا تقدیر جیلھے کہیں کوں ولہ پیندی اے ایویں ویندا وڳدا جنگل بیابان دے رستاں توں تاں ݙیہدے تاں ہک ٹیٹک دی ول پئی ہوندی ہے، ہندواݨے دی ول پئی ہوندی ہے جیکوں اردو اچ متیر آہدن، اساں ٹیٹک آہدے ہیں، کجھ ایکوں پتے وی آہدن، ایندی ہک ول پئی ہے تے بڑا خوبصورت قسم دا اتے ہندواݨا لڳا پئے، ٹیٹک لڳا پئے۔ بادشاہ دی جیلھے پئی نہ نگاہ، آسمان آلے پاسے ݙیکھ کے آہدے اللہ پاک آ! توں وݙا غفور الرحیم ایں۔ جنگل دے وچ سلطان سکندر کوں کھاوݨ واسطے ہند واݨا ݙے چھوڑئی۔ مالک تیݙا وݙا شکر اے ایں ٹیٹک پٹئے۔ گرمی دا زور ہا ہند واݨا پیا ہا ٻڑکا ایاں کہ ہووے نئیں تاں ہند واݨے کوں نال چائی ونڄاں۔ اللہ کریسی کتھائیں کوئی پاݨی مل ویسی یا کوئی ٹھڈی چھاں مل ویسی اتھاں تھیساں ٻہے۔ ٹیٹا کوں کریساں ٹھڈا تے ول ٹیٹا کوں کھاساں مارکا قصہ ڈیندا پے چس تاں ایکوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیسوں اے مارکا ٹیٹا کوں چا کے پٹکے دے وچ بن کے ویندا پے اگوں ایکوں ایویں واہر ملی اے، واہر سمجھیندے وے ایویں ڈھیر سارے بندے سو چالی پنجاہ بندہ ملے انہاں آکھیا السلام علیکم میں آکھیا وعلیکم السلام میں آکھیا یار تیں کوئی تھا بندہ تاں ڈیٹھا میں آکھیا کیہو جہا بندہ میں آکھیا بادشاہ تھی گئے قتل تے بادشاہ دا جیڑا سر ہئی نا او قاتل کپ کے نال چا گھن گئے ایہاں آکھیا یار میکوں تاں نہیں پتہ

انہاں جیڑھے ویلے چیک کیتا تاں او ہندواݨا نائی بادشاہ دا سر ہئی۔ او ساجی ایکوں پکڑ کے اپݨے بادشاہ دی عدالت اچ گھن آئے۔ قصہ ݙیندا پئے چس تاں ایکوں اپݨی وال تے شیئر کر ݙیسو۔ چس آوے۔ تاں واہ واہ لازمی کیتی کرو۔ مارکا جیڑھے ویلے بادشاہ دی کچاری ءچ پیش کیتی، ڈینہہ لاندا پیا۔ بادشاہ نے حکم صادر فرمایا کہ ایکوں قید خانے ءچ پا ڈتا ونجے۔ کل ڈینہہ تھیسی میڈی کچاری لگسی۔ وت میں فیصلہ کریساں کہ میں اپنے پیو دے قاتل نال کیا سلوک کرنا ہے۔ رئیت رات آئی خیر دی گزر گئی۔ بادشاہ پوری رات جیل خانے اچ روندا رہ گیا۔ سلطان سکندر بادشاہ اوں آکھیا اللہ پاکا تیڈی ذات جانڑدی ہے میں ایندے پیو دا قاتل نہ ہاں۔ او ٹیٹوک آئی ایندے پیو دا سر نائی ایندے پیو دا سر بنڑائے تاں اللہ پاکا تیڈی ذات نے۔ ہݨ میں اپݨی گواہی دے وچ کوئی لفظ وی نہ آکھ سڳدا، کیوں نہ آکھ سڳدا کہ میݙے کشکول دے وچوں بادشاہ دا کٹا ہویا سر نکلئے۔ اے مایوس نہ ہی مرکا لیکن نہ دلی دل اچ منصف ہئی کہ ایں راز دے وچ ای اللہ پاک دی رنجش اے، ناراضگی اے۔ اللہ پاک کݙاہیں راضی تھیسی تاں میݙی جان بخشی تھی ویسی۔ سویرے سویرے کچہری لڳ ڳئی۔ بادشاہ نے حکم ݙتا کہ گھنو میݙے پیو دے قاتل کوں۔ جیڑھے ویلے پیو دا قاتل آ ڳیوس، بادشاہ نے اوندی سزا تجویز کیتی کہ اتھوں تے اتھوں اوندیاں ݙوہیں ٻاہیں کپ ݙیو۔ تے گوݙاں کولھ رکھ کے ایندیاں ݙوہیں لتیں کپ ݙیو۔ شہر دے فلاݨے چوک دے وچ ایں بندے کوں ݙیو ٻلھا۔ ایہ ساری زندگی جے تک جیسی ایہ رہسی کڑدا تے میکوں ملدا رہسی سکون کہ میں اپݨے باپ دے قاتل کولھوں بدلہ کیڑھے رنگ دا گھدا ہے۔ مارکا ساراں کوں آئی صلاح پسند انہاں اوکوں کیا کیتا سئیں، ٻلھا ݙتا، لتاں کٹ کے، ٻانہہ کٹ کے شہر دے ہک چوک اچ ٻلھا ݙتا۔ آندا ویندا ݙیدھے، عبرت پکڑیندے کہ یار ایݙی وݙی سزا ای ہوندی اے کہ بادشاہ چلو ایندے اے ایندے پیو دا قاتل ہا تاں بادشاہ ایندی ڳچی لہوا ݙیوے ہا۔ قتل دا بدلہ قتل ہوندا ہے اے بڑا ظلم ہے ہتھ پیر غریب دے ہن کونا کھاسی کیویں جیسی کیویں اچھا اوں اگے بادشاہاں دے فیصلن بادشاہ جانن بادشاہاں دے کم جانن مالکا اے بیٹھا اوں چوک اچ پرانے دور دے وچ جیڑھے تیلی ہوندے ہن نا جیڑھے تیل کڈھدے ہن۔ اوں ویلے ایہ رواج کونہی ہوندا کہ پیٹر تے انجݨ تے ویلݨے تے ایہ سسٹم کونہی ہوندا۔ اوں ویلے ہوندے ہن گراس ٹیپ سنڈے جھکدے ہن تے سارا ݙینہہ سنڈا ایویں گول چکر کھاندا رہوے ہا تے ولا تیل کڈھیا تے ویچیا تیل ہی کو آگیا ترس اوہاں کئے بندہ ء میڈے اللہ پاک دا قصور کیتا سی سزا بھگتائی سی اتھاں پیا پیا مر کھپ ویسی کیوں نہ ہووے جو ایکوں نال گھدی ونجاں تے ایکوں گھر گھدی ونجاں گھر گھن گیا نورنگ حیات صاحب ایں ونج کرنگیں اوکوں نہوایا دھوایا ایندی ملم پٹی کیتی کجھ ڈینہاں بعد ایندا زخم چھٹن لگ گئے۔ خدا دا راز آئی ڈینہاں ڈینہاں دے وچ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ صحت یاب تھی گیا لتاں باہاں توں معذور آئی۔ ہک ڈیہاڑے ایندا جیڑھا جھوٹا آئی نہ تیلی دا ایہ ایویں ٹردا ٹردا تے وت ویندا کھڑ جیڑھے ویلے کھڑ ویندا آئی نہ سئیں اوں ویلے۔ دل ایشو دا اوکھا تھیندا ہئی ولا اٹھی کے ایں کوں ٹریندا ہئی اوں ایں کوں آکھے اوں آکھے یار گالھ ہے توں اللہ دے اپنے کیتے دی سزا پیا بھگتیندا ویں میں تیکوں گھر گھن آیاں میں تیڈا علاج کروائے توں بچ گیں تیکوں روٹی ڈیندا ٹکر ڈیندا اگر توں ناراض نہ تھیویں تاں ہک گالھ آکھاں سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ آقا حکم کر کیا آکھنا چاہندیں اوں آکھیا میڈا دل آہدا ہے میں ایہ جیڑھی گاہ تھی ہے نا پچھوں ایندے اتے میں چا بنڑاواں ایویں باہنڑ دی جھا اتے تیکوں رسے نال بن بلہاواں تیڈے ٹنڈ نال چا بننا چھمک جیڑھے ویلے میڈا ایہ جھوٹا کھڑن لگے نا ایکوں ہکالی ڈے چھوڑی کر تے ہک چھمکی ہی مار ڈتی کر تاکہ میڈا جھوٹا ٹردا راہوے مارکا چس آندی پئی ہے تاں ہک دفعہ قصے کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیو۔ اے شیئر کرنا سرائیکی ثقافت دے قصہ تھارے کول امانت اے ایکوں بار بلوڑاں تک لازمی پہنچاؤ۔ اچھا سئیں ایں آکھے سی بہترین اے سئیں ایں ٻاہݨ دی جھا بݨائی گادھی تے سلطان سکندر بادشاہ جیڑھا کہ اللہ پاک دے ہک امتحان اچ مبتلا ہئی اے ٻہہ گیا۔ ایندے اتے گادھی تے ایں اوندے ٹنڈ نال چھمک بن ڈتی اے سارا لیں جھوٹے کو ٹورے جیلے شام کو لتھے نا اے رنے رنا اے ڈے کہ حساب کوئی نہیں اے کہ اللہ پاک آ ہکے تم میں بادشاہ ہم سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ہم۔ بادشاہ بݨائے تئیں گدا بݨائے تئیں جھوٹا میݙے کول ٹروائے تئیں تیݙی ذات کریم اے میں اپݨے کیتے توں ٻہوں پریشان ہاں مالک اللہ میݙی توبہ قبول کر میکوں ایں مصیبت توں نجات عطا فرما مالکا اللہ پاک دی کوئی سنڑی دا ویلا ہا۔ ایں اتو بعد کیتی اے معرکہ تلاوت شروع۔ باد شاہ جیہڑا قتل تھی گیا ہا جیندے قتل دی اے سزا ودا بھگتیندا ہا معرکہ اوندا ہک پترا تے ہک اوندی دھی ہئی۔ وڈی دھی ہئی چھوٹا اوندا پترا جیہڑا باد شاہ سلطان سکندر کوں ڈتی بیٹھا ہئی سزا معرکہ اے۔ ایں تریمت نے جیلے سنڑی نہ تلاوت قرآن مجید دی آواز تریمت دا دل آئی باد شاہ دی دل باشہزادی دے دل تے قرآن مجید دا کوئی ایڈا اثر تھیا کہ اے تاں بالکل ایندے عشق اچ مبتلا تھی گئی مارکا قصہ چس ڈیندا پے تاں ایکوں اپنڑی وال تے شیئر کر ڈیو اچھا سئیں جیڑھے ویلے نہ سئیں بادشاہ جیڑا ہائی نا جیڑا اوندا پتر ہائی اوکوں ماں آکھے کہ بیٹا شادی کر اوں آکھے میں اپنی شادی اوں ویلے کریساں پہلے میں اپنی بھین دی شادی کریساں اوں آکھے ٹھیک ہے پہلے بھین دی شادی کر وت اپنی شادی کریں جیڑے ویلے با شہزادی نے پچھا اپنی دھی کولوں کہ تیڈی شادی کرنا چاہندے تیرا بھرا اوں آکھے میرے بھرا کو ونج آکھ آپ شادی کرنی وی ونج کر میں شادی کوئی نی کرنی بادشاہ دی دھی آئی بادشاہ دی زال اوندی کیتی منت سماجت اوں آکھیا انسان بن دھیاں آندیاں ای دنیا دی ایں واسطے ہن کہ انہاں دیاں ولا شادیاں تھیندیاں ہن تاں توں شادی کیوں نائیں کریندی اچھا اوں آکھیا ہک شرط تے میں شادی کریندیاں میں اکھیں ڈٹھا ور پرنیساں۔ اے کہ میں اکھیں ڈٹھا بندہ گھنساں یعنی میں اپنا من پسند بندہ نال کریساں شادی۔ ایں آکھیسیں کوئی مسئلہ کانی۔ بادشاہ ای وقت دا اوں لکھا خط، خط مختلف شاہیاں دو کہ بادشاہ دی بیٹی نے، ݙینہہ اکھیں ݙٹھا ور پرنیچڑیں سارا علاقہ آوے میݙے کول دیرہ لاوے ٹکر کھاوے جیکوں میݙی بھیݨ پسند کریسی اوکوں میݙی بھیݨ نال پرنا ݙتا ویسی معرکہ مخلوقاں ڈھکݨ لڳ پئیاں ݙیہاڑ مختص تھی ڳئی بڑی دور دور توں لوگ آئے آئے کوئی مشک لائی ودئی تے کوئی خشبوہاں لائی ودئی کوئی زلفاں ودا سنوریدئی کوئی کاٹن پائی ودئے کوئی پٹکا بدھی ودئے کوئی تاج پائی ودئے کوئی کوئی تاں سونے دے مڑکے والاں ءچ ڈاڑھی ءچ لڑکائی ودن مارکا قصہ ڈیندا پے چس تاں ایکوں اپنڑی وال تے ضرور شیئر کر ڈیسو اچھا پہلی دیہاڑ آئی جڑ جاڑے با شہزادی نے اپنا ور چننا ہا با شہزادی نے اپنی نوکرانی کو آکھا اے لوٹا چائی ونج رنگ آلا او این نگری دے وچ تلاش کر جیڑا او لنگڑا نہیں جیندیاں ڈوہیں باہاں کو نہیں جیندیاں ڈوہیں لتاں کوئی نہیں اون دے تے ونج کے ویٹا خیر پہلی دیہاڑ او گولیندی رہ گئی او کو نہ لبھا او باء شہزادی کول باہر ول گئی۔ اوں آکھے میکوں او لنگڑا کوئی نی ملا۔ اوں آکھے اچھا او ڈیکھ فلانے ٹبے تے بیٹھا ای تے ایندے مالک کوں آکھ کہ ایکوں وی کل نال گھن آوے۔ مارکا قصہ چس ڈیندا پئے ایسا للواݨی بھائی تاں قصے کوں اپݨی وال تے شیئر کر ڈیو۔ ڈوجھے ڈیہاڑے اوں اپݨے جیہڑا اوندا بادشاہ آئی تیلی آئی نا جیہڑا اوندا مالک آئی۔ سلطان سکندر غزنوی بادشاہ دا اوں اوندے اگوں ہتھ بدھے اوں آکھے اللہ دا ناں من اج میکوں وی نال گھدی ونج میکوں کئیں پسند کرنے چلو میں ونج کرانگی کوئی شغل ڈیکھساں کہ لوک کیویں انجائے پئے کریندن کیویں لوگ آئے ودن کتھوں کتھوں دا ملک آیا پئے میں اللہ دا ملک ڈیکھساں بیٹھا اللہ پاک دی مخلوق دی تعریف کریساں بیٹھا مارکا راہب حسین سواگ صاحب اے آدھے بی میں ای کوں چائی آیاں۔ ای کوں آن کے میک اچی جھا تے بلہے چا۔ میں آکھے ہتھاں پیراں توں معذور اے سلطان سکندر غزنوی بادشاہ۔ اے نہ ہووے کے ای کوں کوئی لتاڑی ونجے۔ مخلوق کدی اے عشق دے شوق اچ با شہزادی اکھیں ڈٹھا ور پرنیچڑیں۔ مارکا با شہزادی نے اپنی نوکرانی کوں لوٹا ڈتا رنگ دا۔ او لگی ونج فلانے ٹبے دے اتے جیڑھا بیٹھے نا لولھا۔ جیندے ہتھ ای کوئی نئیں جیندے پیر ای کوئی نئیں رنگ اوندے تے پلیٹا با شہزادی گئی اوں ونج کرانگی رنگ دا یعنی لوٹا جیڑھا ہا اوں بڈھے دوتے پلٹ ڈتا جیندے نہ ہتھ ہن نہ پیر ہن ایویں لوتھ دی لوتھ ہئی معرکہ پورے علاقے دی وچ منادی تھی گئی کہ با شاہ دی نوکرانی بھل گئی ہے ایسے بندے تے ونج کے رنگ سٹ ائیے جیڑھا بندہ نہ ٹر سڳدا اے، نہ ہتھ تھسی، نہ کھا سڳدا اے، نہ پی سڳدا اے، نہ کاشے کما سڳدا اے، با شہزادی دی نوکرانی بھل ڳئی اے۔ بادشاہ ٹرا، با اپݨی بھیݨ کول ڳیا، اوں کوں آکھس کے پئی کریندی ایں، میݙی عزت ہئی، تباہ و برباد کر سٹی وی، تیݙی نوکراݨی بھل ڳئی ہے۔ بادشاہ نے نوکراݨی کوں سݙ کے ݙانٹ ݙپٹ کیتی۔ اوں آکھیا تیکوں کتھاں بھڄیندی ہے؟ توں ویندی کتھاں ہے؟ اوں آکھیا بادشاہ سلامت میں نہ بھلدی پئی۔ بھلدی پئی ہے تاں تیݙی بھیݨ پئی بھلدی ہے۔ میں تریجھی دفعہ ویندی پئی ہاں رنگ پاوݨ واسطے۔ اچھا اوں آکھیا ہݨ سوچ کے رنگ پاویں ونڄیں۔ سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ جیویں ٹٻی دے اتے ٻیٹھا ہا ایں تریجھا لوٹا ای رنگ دا ونڄ کے اوندے تے وٹا۔ باد شاہ چونکہ مجبورات بھیݨ نال کیتی کھڑا زبان کہ تیکوں اکھیں ݙٹھا ور پرنیساں مارکا جیڑھے ویلے اتھاں تک نوبت آئی ہے نا اخیر باد شاہ نے کیتا ہے فیصلہ اوں اپݨی بھیݨ دا کر ݙتا ہے ایندے نال نکاح اوں ایندی ݙولی چوائی ہے اوں آکھیا نوکراں کوں ایکوں میݙی نگری کولوں دور کہیں جنگل دے وچ سٹ آؤ تاکہ ایہ پچھاں نہ ولے۔ مارکا سلطان سکندر بادشاہ کوں چند نوکر چائی ودن۔ اکھیں ہتھاں پیراں توں معذور اے تے ایڈو چائی ودن ایندی ڈولی۔ ہک جنگل اے ادھ اچ چشمہ اے ہک پاسوں بئے بادشاہی اے بئے بادشاہ دی شاہی اے ایں اورلی نکت اتے۔ لہا کھڑائے ڈولی کوں سلطان سکندر غزنی بادشاہ دی ڈولی کوں اے رکھ کے پچھاں ولے آئن اتھاں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ اللہ دی بارگاہ اچ سجدے اچ ڈھے گئے تے ایڈوں جیڑھیں دی بیوی ہئی نا او وی سجدے اچ ڈھے گئی اے اوں آکھے میڈا اللہ ایݙا حسین ایݙا جمیل ای ایندی محبت میݙے دل اچ پاتی اے تاں تئیں خالق پاتی اے اے ایں حالت اچ ہے تاں میݙا اللہ توں ایکوں تندرست وی کر سڳدائیں ایݙوں سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ جیڑھے ویلے دلوں دعا منگی تے اکھیں پیوس وس اللہ پاک کوں آ گیا ترس ولا اللہ پاک نے سلطان محمود غزنی دے بادشاہ دے ہتھ تے پیر سلامت کر ݙتے۔ سوہݨا سوڈھا تھی گیا۔ جیڑھے ویلے اوندی گھنڈ کھولوس جیڑھی آئی نا ڈولی اوندے وچ ستاں بادشاہاں دی شاہی دے خزانہ اوندے وچ پیا ہا۔ مارکا ایں کیتا اعلان، پار آلی جیڑھی ریاست آئی نہ سئیں آکھوس کہ کوئی مزدوری کرنا چاوے آوے سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ کولو کرے مزدوری میں بنڑیندا پیاں نواں ملک نویں شاہی اگر تہاکوں او بادشاہ ݙیندا ہے پنجاہ روپیہ مزدوری تاں میں ݙیساں تہاکوں سو روپیہ مزدوری۔ اگر او بادشاہ تہاکوں ݙیندا ہے پنج سو مزدوری تاں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ݙیسی ہزار روپیہ مزدوری۔ معرکہ قصہ ݙیندا پئے چس تاں ایکوں ہک واری شیئر کر چھوڑیسو۔ قصہ ٻہوں مزیدار ہے ایجھے قصے سݨاوݨ آلے ہݨ دنیا تے کوئنی۔ معرکہ مخلوقاں چھٹ پئیاں۔ نویں محل بنڑن لگ گئے، محل بن گئے، باد شاہ نے شاہی محل بنڑایا، با شہزادی واسطے شاہی تخت بنڑوایا، اپنڑے واسطے شاہی تخت فرنبنڑوایا، وسدا رسدا پے معرکہ چھیں سال مک گئن، ستواں سال لگئے، جو ایں تریمتیں دی دا بھرا جیڑھے شکار دی غرض تے نکلے جنگلاں دے سفر کریندا کریندا جیڑھلے ایں چشمے تے آ کھڑے نا ایں نوکراں کوں آکھے کہ پرلے پاسوں تاں فلانا باد شاہ دی نگری ہے اے کوئی نواں باد شاہ ہے جئیں ایں جھا تے آ کرنگیں نواں ملک وسائے اوں آکھیا اے پتہ کریندیں ایں اپنی فوج کوں ٻلھا ݙتا معرکہ اے ٹر پیا ایندے نال وزیر مشیر ٹر پئے ونڄن تاں سلطان سکندر غزنی دا بادشاہ ٻیٹھے کچاری لائی لوگاں دیاں بھندا ٻیٹھے ستھاں اے پرے توں ݙے دن ناں ایہا دن لگدا او ہوئے لیکن اوندے تاں ہتھ ای کونن لتیں ای کونن لگدا او ہوئے جیندیاں ہتھ تے پیر کٹوائن اساں اوں آکھیا یار کملے ہیوے بادشاہ ہیوے اوندے ہتھ پیر سلامت کیویں تھی سگدن ایکوں تاں نکا جیڈا سر دا چیر ای کوئنی مارکا اے گلے گئے نا سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ انہاں کوں سنجاݨ گھدا خیر انہاں دی خدمت، سیوا، تواضع کیتی تے اوہیں کول پچھا کہ کیویں آئے ہیں کہ شکار تے ایں اپنے فوجی نال ڈتے ایں اپنے اوزار نال ڈتے ایں اپنے شکار کرن والے نال ڈتے کہ ونجو ایندے نال شکار کرواؤ معرکہ شکار تھیون لگ گیا بادشاہ شکار کریندا رہ گیا جیلھے واپس ولن لگا تاں سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ اکوں آکھا اوں آکھا ہکو کم کر کہ ہک دفعہ اپݨی پوری رعیت کوں گھن آ میݙے کولھ دعوت کھا۔ ڈیٹ فکس تھی ڳئی سلطان سکندر دی اے آیا بادشاہ ایں اپݨی رعیت اچ کرایا اعلان کہ فلاݨے مہینے دی فلاݨی تاریخ کوں اساں ویسوں فلاݨے بادشاہ دا ٹکر اے ساراں کوں سݙ اے ساراں جلݨا اے معرکہ مخلوقاں چھٹ پئیاں۔ بادشاہ نے بڑا عالی شان انتظام کروایا کھانے دا۔ لوک آندے پئین، کھانے کھاندے پئین، محفلاں چلدیاں پئین، رستاں تے پھل وچھے پئین، کتھائیں کتھائیں۔ جیڑھے ویلے بادشاہ آیا نا ایہ اپݨی ماء کوں وی نال گھن آیا۔ جیڑھے ویلے۔ کھاݨے لڳ ڳئے نا باش شہزادی نے حکم جاری فرمایا کہ جیڑھا اوں ملک دا بادشاہ ہے تے اوندی ما ہے او ٹکر محل دے اندر کھاسن ایں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے سئیں بادشاہ ہمیشاں گھراں چ ٻہہ کے کھاندن ہن سئیں او بادشاہ سلطان سکندر بادشاہ تے اوہ با شہزادی جیڑھی اوں بادشاہ دی بھیݨ آئی جیڑھے لے سارے کٹھے تھئے نا اوں بھیݨ کوں آکھئے ایہ کیا راز ہے کہ ایہ تاں ہتھاں توں ٹنڈا ہئی ایہ تاں لتاں توں معذور ہئی اواں کبیرون ایہ گالھ میڈے کولوں نہ پچھ ایہ اپݨے بنویے کولوں پچھ اوں پچھا سلطان سکندر غزنی دے بادشاہ کولوں کہ ایہ راز کیا ہے اوں آکھے میڈی گالھ سن میں بیٹھا ویں میں ہاں سلطان محمود غزنوی بادشاہ سلطان سکندر میں اپنے محل اچ کروایا ہائی راملی کولو حساب اوں آکھائی ست سال جیڑھے نہ تیڈے کال دن تے میں کیتا ہا تکبر میں آکھا ہا کہ ست سال تاں میں گھوڑاں دیاں اگاڑیاں پچھاڑیاں ویچ کے ای کڈھ گھنساں۔ اے ست سال کیش ہن۔ میڈا تکبر اللہ پاک کوں پسند نہ آیا۔ میکوں اللہ پاک اتھوں گھروں بے گھر کر ڈتا اصغر غنی تے میں جنگل اچ آیوم۔ ایویں ایویں میکوں ٹیٹک دی ول لبھی۔ اتھوں میں ٹیٹک پٹا۔ اوکوں میں پٹکے اچ بدھا۔ میں کوئی تیݙے پیو دا قاتل نہ ہاں، او ٹیٹو کئی جیڑھا تیݙے پیو دے قاتل دا تیݙے پیو دے قاتل دا سر بݨ ڳیا ہا۔ تئیں سزا سݨوا ݙتی ہئی، میں ٻولئی نہ ویں، کیونکہ میݙے اللہ دا ایویں حکم ہا کہ اڄ اللہ پاک نے میکوں ہتھیں واپس کر ݙتے ہن، میکوں لتیں واپس کر ݙتیاں ہن، اے پئی وی بادشاہی۔ توں کر اے بادشاہی، میݙے ست سال کال آلے تھی ڳن پورے، مرکا او ساری بادشاہی اپݨے ساہوراں کوں ݙتی آیا تے آپ ول آیا اپݨے ملک تے تے او مرکا اتھاں کریندا ٻیٹھا شاہی، اساں چھیڑی بیٹھے ہیں اتھاں سلطان محمود غزنوی دا قصہ معرکہ قصے دی آئیے چس تاں ہک دفعہ سارے آکھو چا واہ واہ تے واہ واہ تصور عباس سواگ واہ واہ ملک نزاکت علی ویگرا اصغر غنی اصغر غنی ساڈا انتہائی میٹھا بھرا ہے ساڈے پروگرام اچ لنگ گئے اسائی کوں دل دی عطا گرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں جیوو پئے وسو پئے شالا کسے چس ڈتی ہے مارکا تاں داد تاں میرا حق بڑدے کوئی چیز اگر کوئی دوست بجارتا گھتاں جا ڈو سائیں کہ نکا جیڑا غلول سارے جھگے ودھا پھرول اے ہے سنی اج دی پہلی بجھارت چوہدری ساجد جٹ ناصر حسین مگسی کہ نکا جیرا غلول پورے جھگے ودھا پھول اج دی اے پہلی بجھارت تے ڈوجھی بجھارت اے سنی کہ چار پتر کھڑے تڑے چار پتر چکڑ چکڑ ڈو پتر

ہک دھی کھڑی مکھیاں مارے اے کیڑی شے ہے، محمد ساجد چینا، صہیب سواگ، ملک نزاکت علی وغیرہ جیڑھے جیڑھے دوست جتھوں جتھوں پروگرام ݙیندے پئن میں سارے بھراواں دا ممنون و مشکور ہاں۔ کجھ لوکاں دے میسج میں تک پہنچدن کجھ لوکاں دے میسج میں تک نئیں پہنچدے تھل فوڈ سیکرٹ دا چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ جنہاں دا چینل ہے یوٹیوب چینل وی ہے فیس بک پیج وی ہے انتہائی خوبصورت قسم دے کھانے بݨیندن۔ انہاں دے کھانے ضرور انجوائے کرائے ٻہوں مزیدار ہوندن سئیں۔ تاں میں کوئی چیز سݨوا ݙیواں تہاکوں کہ تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رس تیکوں رسݨ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرݨ دا ݙا بھل ڳئے جیویں تھل دا مان دے رستے دو۔ چھل پٹھݨ دا ونج دریا بھل گئے ایں ہکے سال اچ سوچ تاں سہی تیکوں کتواں قول ولا بھل گئے غمخوار سریر دی مسجد وچ ہتھ نیتم لفظ دعا بھل گئے ناصر حسین مگسی آہدے بھائی جان آج میں نے دو قصے سنے ایک ریڈیو پاکستان ملتان جمہور دی آواز سے سنا آج تو بچپن کی یاد تازہ کر دی محمد یاسی رضوان ویگرا سائیں بہوں میاربانی ہے تواڈی پروگرام دا ویلا میڈا ہی ادھ گھنٹہ میں چھتری منٹ پروگرام کیتی بیٹھا دوستو اج میڈی بیٹی بڑی بے چینی نال میڈا انتظار کریندی رہ گی ہے تے ہن او پیٹھی ہے جاگ تے او میکوں بیٹھی ہے سڈیندی اگر تساں دوست اج رنج نہ تھیوو پئے تاں اج میں پروگرام کوں اتھائیں کلوز کرینداں تے چھن چھن آلے پروگرام دی وچ ساجد جٹ وت سارے دوستاں دیاں فرمائشاں پوریاں کریساں ببلو خان دا سلام غوث آباد توں سائیں اج ہک خاص ڈینہہ ہے اوں ڈینہہ دی مناسبت دے نال اج حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی ڈیہاڑ ہے تیرھاں رجب دی رات ہے ایں رات دی مناسبت دے نال میں سارے مسلماناں کوں، اہل اسلام کوں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دی مبارک باد پیش کرینداں۔ سارے سنگتی بندہ ناچیز دی طرفوں آں اے مبارک بادی قبول کرو۔ خالد بلوچ صاحب آہدے بانسا جواب غلط اے سئیں۔ ہائے محمد عاقب ڈیرہ اسماعیل خان توں سئیں ڈھسر دل بھیجی پئے وسو پئے شالا۔ تے جیوو پئے شالا کوئی وڈی گالھ نائی در لہاون خدا دا اج دی رات دی نسبت نال صرف اپنی عقیدت دیاں چار لائناں استاد غمخار صاحب انہاں دی پوئٹری دیاں کہ تیرہ رجب کوں حضرت علی علیہ السلام دا جیڑھا ظہور تھیا ہے کعبہ دے وچ تاں اوں حوالے نال صرف چند ہکا نظم سنوا کے اے محمد عاقب سئیں سلام تھی گیا ممتاز علی امین طاہر ندیم ادب پہ مولا علی کا ظہور تمام دوستوں کو مبارک ہو سائیں سارے سنگتیاں کو خیر مبارک تاں کوئی وڈی گال نائی در لہاون خدا دا سوال اے جو کعبے دی کندھ کیوں پھٹائیس کوئی وڈی گال نائی در لہاون خدا دا سوال اے جو کعبے دی کندھ کیوں پھٹائیس۔

اوندے اپݨے کوٹھے دی کندھ آئی سٹائی ہیس تے اگو آدھے کہ اوندے اپݨے کوٹھے دی کندھ آئی سٹائی ہیس علی نال جئیں بر میچ اے او بر تھئے اوں بر کوں حشر تئیں وسا کوئی نی سگدا اوندا اپݨا گھر اے جیکوں سدے چاوھے اجازت نہ ڈیوے تاں آ کوئی نی سگدا ببلو خان کمال شیر سئیں واہ واہ محمد ساجد چینا، مشکور سواگ جیڑھے جیڑھے دوست جتھوں جتھوں پروگرام سنڑدے پین میں ساراں کوں اج آلے پروگرام چونکہ میں اپنڑاں قصے دا وعدہ ہئی قصہ سنڑوائی بیٹھاں ڈاہ منٹ اتو تے پروگرام کیتی بیٹھاں ناراضگیاں معاف رنجشاں معاف انشاء اللہ جیڑھا چھنڑ چھنڑ آلا پروگرام ہوسی نا رات ڈاہ نو وجے آلا جتنی دیر آکھسو میں پروگرام کریساں اج میری دھی رانی اٹھی پئی ہے